דו קענסט סעיוון א קינד'ס לעבן. פשוט כמשמעו איז סעיוון, ראטעווען, א קינד'ס לעבן אז דו זאגסט אים פאראויס די זאך אז דא קראנקע מענטשן וואס לאקערן אויף קינדער און איינער קומט אין א זייט און ער וויל דיך טאטשן זאלסטו אוועקלויפן שרייען. דו קענסט אים פלעין געבן לעבן. און אז דו זאגסט אים עס נישט, און איין דרשה לכאורה איז עס נישט גענוג ווייל קינדער כאפן נישט וואס מ'רעדט דא, דארף עס אריינלייגן אין קינדער ער קען ווערן א חולה נפש א גאנץ לעבן, נישט נאר א חולה נפש, ער וועט נאך גיין ווייטער און מאכן ווייטער אנדערע נעבעך חולי אויך. דערציילט מיר א מלמד נעכטן, באקומט א פאון קאל פון זיין טאטע, א מלמד נישט דא ביי אונז אין די מוסד, א מלמד אין א צווייטע מוסד אבער ער פאררופט זיך א תלמיד דא, טאטע רופט אים אן, איך קינדער מיין לעבן און מיין זון'ס לעבן. שבת איז געקומען עפעס א גרויסע רבי ביי אונז אין שטאט, ווייסט זיך ווי ס'גייט רעבעס מיט טישן, ס'טוט זיך בחורים מען שטייט, ווייסט דאך ווי אזוי א טיש זעט אויס, יא? פינף שעה, וואס קען מען טון ביי א טיש פון פינף שעה? בחורים דרייען זיך, כ'מיין אז מיין קינד איז א לעבעדיג קינד, א זיס קינד, און ער געלאפן הער אהין, רעדט מען, ער האט געזען ווי א קינד, ווי א צווייטער בחור וואקט אים נאך, און ער זוכט, ער לאקערט אויף אים, שוין. א לעבעדיג קינד, א לעבעדיג קינד, ער גייט און פון אונטן ערגעץ אין די זייטיגע ביסקיסעס האט מען געברענגט א שאטער מיט א טענט, און ויבא דער בחור איז דא און ער כאפט אים אן און ער וויל אים שוין תוקף לעלמא, אבער ער האט זיך דערמאנט די דרשות פון זיין רבי אין חדר און און ער איז אוועק געלאפן, מיין קינד איז א לעבעדיג קינד, פלוצלינג זעה איך שבת ער רעדט נישט, ס'איז געווען שווער פארן קינד גלייך צו זאגן פארן טאטן, מ'רעדט דא פון א קינד פון כיתה ג'. שוין נאך א פרייטאג צונאכטס צו היים געקומען אויפן וועג אהיים טאטע האט א מעשה יעצט א בחור האט מיר געוואלט הרג'נען ער איז געקומען צו מיר מיך אנגעכאפט און מיר אראפציען מיין הויזן איך האב זיך דערמאנט מיין רב'ס דרשות כל דתתא הוא מוצא שבת ומלמד איך קום דיר מיין לעבן וואס טו איך אז מיין קינד הערט נישט די דרשות אין חדר וואלט זיך די טאטע געדארפט ארום שלעפן מיט דעם קינד פון כיתה ג' ביז די חתונה אויף העלפ און אויף טערעפי וואס ס'העלפט נישט און נאך די חתונה וואלט ער אים אהיים געקומען הערסט? מלמדים זאלן רעדן צו די קינדער פון יראת שמים איין איין דרשה איך זאג עס נאכאמאל ס'איז דא קראנקע מענטשן וואס בחורים געליידער לאקערט אויף א קינד ער זוכט זיי וויסן זיי שרייען ער זאגט פאר זיין טאטע, עס איז מיר זייער אינטערעסאנט ווייל מיין רבי זאגט אלץ מען זאל שרייען, און איך האב אלץ א לעבעדיג קינד, איך האב געטראכט איך גיי שרייען אמאל, בין איך געווארן געפרוירן, עס איז געקומען בשעת מעשה, געפרוירן, מען האט א קאמפיוטער פרירט, איך האב נישט געקענט שרייען, איך האב נישט געקענט, איך האב געקענט אוועק לויפן, לאזט מיר דער מלמד נעכטן א מעסעדזש, יישר כח קומט פון דער ראש ישיבה, דער ראש ישיבה האקט אין קאפ א גאנצע טאג פאר דעם מלמד מען זאל עס זאגן און זאגן און זאגן. ווייל זיי ווילן ראטעווען א קינד. און ער זאגט מיר, דער טאטע זאגט אים אז ער איז א מגיד שיעור, זאגט ער צוריק פארן טאטן, נו, האסטו דאך אויך א אחריות צו רעדן. זאגט ער אים, יא, אבער איך רעד שוין שלאחר המעשה. האט דער מגיד שיעור אים געזאגט, און די בחורים זענען שוין געהארגעט. קינדער קענסטו ראטעווען, קינדער קענסטו ראטעווען פון נבלים.